गदया गदया कह कते लेट भऽ गेल मौगी सब लगिन जाइ छै तऽ कहि ओ निशा पकड़ि कऽ रवि है कहिया निशा पकड़ि कऽ बैठा लै है किया न गेलै हमरामे की लागल है नहि लागल है हमरा जरे गप करिते करिते दिन बिता दै है के दैया कते भूख लागल आ बजर खसुआ के जाइ छी घरे जल्दी जल्दी आ एक थरिया टोसि कऽ ठुसि कऽ फेर जा कऽ बतियेबै हूँ भूख तऽ हमरा बड़ जोर से लागल है। ए कतऽ गेला ए कनियो हाँ माय आई है कनिया एगो बात कहत दस बेर कहै छी तब तू सुनै छा कथी कहै छी माय कहू ना गमाय गमाय तोरा मालूम नहीं छो कि हम कथी कहबो भूख लागल ह ए खाना खेबै नहीं तोहर कपार लेना आवा जल्दी खाना खोबे पूछे अंटा अंटा को यो ते खान से खैनी नहीं चीज जरा मालूम हवे कि नहीं करे कि क्या ना चलू ने माय हम परस के राख लेना छलिए झाँप के छुए पे का धरा धरा धरा हम्म। हाथ धोइए के हम ये लिए या बलका वाल के कोल पर से। गेतैया तरकारी आ भात दाल केला नहीं बनेल होगा ये माय, सब दिना तँ दालि, भात, तरकारी बनैते रहै छी आ खाइते रहै छिऐ। तँ कहलिऐ आइ दालि नहि बनाबै छिऐ, छोड़ि दै छी आ भुजिया, भात बना लै छी। हँ हँ, हम सब बात बुझै छिऐ कि कैला नहि बनैले गऽ दालि। आसकत्तीके करम भक धोछियाही। गै सीख ने टोला पड़ोसाके कनियाँ सबसँ। हैं, काम करैले तल तल तल तल करैत रहैए आ तू एगो धुमधुसरी। हैं, कंजूसी करै छेँ काम करैमे। कोढ़िनियाँ। हे माय। खाय के हवा त खाओ शांति से आ नहीं खाय के हवा नहीं त बैस के भैर मन हमरा गाड़ी पढ़ लिया बात कहीं नहीं कह लिया हम्म, दैया गे दैया देखिए दीक लागि गेलै गे गाड़ि हम की पढ़ै छियौ गाड़ि तऽ पढ़ै हमरा यार के साउस तीन बामोजी ने घरमे तू टीक सकते हमरा जिका साउस हेतौ तोरा तऽ आ बात करै छै बजर खसुआ के भुजिया भात पर गुमान हूँ

कि गाँव में कहीं नहीं है भूत कहाँ छूने है हम ही छूना छी भूत बता- तो खाना बना दे ते खाना में सेठ कहाँ कहाँ है सेठ ए सेंट नहीं है खाना में ते दुआरे नहीं खाई छी तो थमू मैं हम तरंग में से कोबरा सेंट निकाले छी आ पूरा खाना में छीट दै छी गम गमा गम करत पूरा घरो आ पेटो आ झाड़ा फिरत जब तो झोड़ो गम गमा गम करत

भरि दिना रहै छै गामे बान्हो पाछारी भरि टोला घूमते रहै छै फिरते रहै छै टाइम टेबुल खाने नहि खाइ छी ओ खाना हम खाइ छियै तऽ हम मोटा के हाथी भऽ गेलियै अहाँ कैले सुखा के रट्ठा भऽ गेलियै गदाइ हमर जे हम गप करै छी तऽ हम सुखाइ छियै कि तू खाना नहि नीक बनबै छै तऽ हम मोन भरि कऽ नहि खाइ छी पेट भरि कऽ नहि खाइ छी तब लटै छी घोसिया ही तू हमरा लग गाल बकबै छै गाल गई बाप रे बाप अहाँ के ने मैं घीओ में तरकारी आ सब्जी बना के देब ना आ बारह प्रकार के तरुआ भुजुआ उतार के छौंक के देब ना तैयो अहाँ नाम जोश ले वाला नहीं छियै तोहर बड़ भऽ गेलौ नाटक आ आब नहि बर्दाश्त करबौ जाइ छियौ छौरा लगी तोहर कंप्लेंट करौ कि हमरा खाय पियै लए बढ़िया से नहि दे दो छियै तोहर मुखवा। जे की पैसा जाना गेलियै कोन जन्म में हम कोन पाप रहियै केने जे एहन सौस हमरा भेटल कतबो बढ़िया से हम करे छी ए घर में करे धरे छी त एको पैसा नाम जस हमर नहीं है हमरा सन करे वाला नहीं आ एकरा सन अब जस लगावे वाला नहीं बेटा ला फोन कर या बेटी ला फोन कर हमरो कोनो मतलब खाए खेते त खेता नहीं खेते त ना भूखले उमर

हिनकर कोई नौकर है जे टीसन पर पुगबैत रहते खाना आ नौकर के कोन बात है कनिया जे तोहर फर्ज छो सएह ने करे छै हम कोनो फर्ज उर्ज नहीं बुझे छी ओते हिनकर गुलामी नहीं करबे हम खाना बने है तो चुपचाप से घरे जाके खा लेथिन अच्छा लाब अखन ल आयल छ त खा ले छी धरो न देखी त केना पटके है आ ई भात कोइ खैने है कनिया हाँ खैने है हिनकर पोती खैने है तऽ कथी पोती के के ऐंठ खा लेथिन तऽ कथी भऽ जेतै अच्छा ठीक है कनिया पोटी के हेठ है नहीं कोनो बात लेकिन दालि नहीं कैल है ना नहि कैली दालि उल जे देलियै से चुपे चापे खा लेथिन तो कनी भुजिया ढले तो अधिक से कहीं के भुजिया है अतबे भुजिया में हमरा होबे नहीं करते ए हिनका एक ढकिया दै छी खाय ला काम धंधा करबे नहीं करे या पचबे नहीं करते खाना तो खेते कथी ला आते के अच्छा जा कनी पानी लगे है ये गिलास ए चुपे चापे खा लेथिन वा कल है का कल पर जाके हाथ उथ धोके छिपा उपा धोके घरे चल जाथिन पानि आनि के दै छियै कहाँ दुना एते आवाज आइ हम नहीं करी अरे बाप रे बा कन्या के देखे छी बदमस्ती लेकिन करिए तो करिए कि बूढ़ अवस्था है के अब तो एकरे अंदर में रह पड़ते गार्जियन यहाँ है हम जहिया अपना कमाइए तऽ मन मर्जी खइए तरुआ खइए दही खइए कढ़ी बड़ी खइए लेकिन आप सपने रह गेली ए रुकू ना ए ए रुकू ना घर में झगड़ा होई तरे ते ना भागे के कोन जरूरी है हम कहै छी बीस टटी के हम नहीं रुकब तऽ नहीं रुकब ए कति बेला कहबे तब नै एगो बात कहू त माय बाबू अहाँ के बात कहलक ह, आ कोनो काम नै क दै छी ओइ लागे अहाँ भगै छियै आया हम काम नहीं कर छी घर के कथी हम नौकर छी यहाँ माता बाप के से हम हरदम खाली काम में करवा न रहू तो नहीं कोनो बात अब अहाँ के कोनो काम करे पड़त नहीं हम ही सब काम कर देब अहाँ जे कहबै तो नुआ खींच देब सयो खींच देब ब्लाउजो खींच देब आ बर्तनो धो देब हमरा नहीं चाहिए ई सब हम जाय छी नहिरा रहू आराम ए, करके। बात बुझू ना ये अहाँ जब चल जाबे त हम केना रहबै केना रहबै से अहाँ जानै ना, हमरा कथी कहै छियै अहाँ? ओ बा हमरो मतार बाप के कथी लागल रहै से एकरा बात कह देलकै आय, कट भेलै ए, कनिया रुको रुको रुको बौआ रे कनी फोन लगा दे त हमरा बेटा लग दे बैक फोन लगा दे फोन लगा दे एक तो हमर कनिया भऽ गया भाई एकरा फोने लगा दे अरे रुक। ए चल ना घर रे बौआ रे हमरा कनिया फोन लगा दे न तोर बेटा ला हम फोन लगा दूती पहिले हम अपन कनिया के रोको रुक रुक हे कनिया रुक कनी खाल खारी हने फोन लगबाब द आ तब तू भगिया बुआ रे लगाब त फोन ए के बुढ़िया तोरा फोन से जरूरी है हमार घर वाली हब तू जत्ता जाए छे चुपे चापे चल जाओ ई राजनीति करी हब आरो

बजर खस किन नि फोन लगा देलक ई नै लगल कि त की भेलै केकरो ने केकरो सा जरूर हम छौरा ल फोन लगबा क आ हम कंप्लेंट नै केलिए त फेर कथी हमरो नाम नै गाम बली अरे अरे रुकू ना गोर लाग के कहै छी अहाँ नै जाउ अहाँके हम कोनो काम धंधा नै करऽ देब अहाँके हम पलंगरी पर सुता के राखब हमर माय बाप अहाँके बात कहलक हँ ने नहि कोनो बात अहाँ घरे चलू हम बुढ़िया बुढ़बा दुनूके निकालि दै छी घरसँ हमरा ओ मतार बाप ना बा जरूरी सबसँ जरूरी अहाँ छी अहाँ तऽ एक बात कहि दै छी एहि चोटी माफ कऽ देली आब से दोबारा एना करबै ने तऽ हम सचमे हम घर छोड़ि कऽ चलि जायब नहि आब कोइ अहाँके कुछो नहि कहत अहाँ जे कहबै से सब कोइ करतै चलू लेकिन ठीक है चलू तऽ चलू चलू आगा बढ़ू अखनी तक माय नहि एलै। की जानऽ गेलियै। बुढ़िया के मन में कथी रहै चौबीस घंटा चले तऽ नहि चलैत रहै। आब पूरा टोला ढिंढोरा पिटतै जे हमरा पुतहुआ खाने बना के नहि देलक खाय लऽ। चहटगर महटगर नहि दैया कऽ के खाय लऽ। सेहे कहनऽ फुरतै। लेकिन हमरा दूरा पर माल भैंस। ये बिजली भौजी केकरा फोन पर बजै छियै। ये बौआ केकरा पर बजबै नहि देखै छियै हमर माय केहन है नीक करै छै तैयो बेजा करै छै तैयो हमही जाइ छी कथी भेल ग से आइ तक अहाँ कतौ सुनलियै बौआ जे आदमी खाना के सुनि के खाइ छै वएह ला बुढ़िया के कहि देलियै ये माय अहाँ कुत्ता छियै जे खाना के सुनि के खाइ छियै तऽ घिना के चलि गेलै भुखले प्यासले कतबो नीक से बना के दै छी कोई नाम जस नहि है बौआ ये भौजी एकटा अहीं छी ने से बुढ़िया के बात सही कर रही छी दोसरो के जे रहती तऽ अखन तऽ भगा देने रहती कहिया कतऽ आप कहू तो बौआ ओ धुइया पुता है हठो घड़ी हम ओकरा खुशामत करैत रहिए गोर पैर पकड़ैत रहिए ये माय खा लो ये माय पानी पी लो ये माय बैस रू जाइत दै छी आय हमरा दूरा पर भैंस माल सब भूखले प्यासले मरैत रहे एकरा देखबै कि हम दुनिया के राज काज हम देखबै ये भौजी चलो ना घास लावे ले ये बौआ अखनी हम नहीं जाए अभी जाए हम भैंस के कुटी काट के सानी लगा दे और बाद बर्तन भाड़ा से सब मैज कम सैत उत दे तब जेबे हम होते भोज कम जाए होते जा देखी तो अखनी जो बुढ़िया खाना खा ले रही थी तखनी हम चल जतिए ना चौड़ी घास काटे के लागी माल जाल भूखले रही थी घास काट के देवे तब तो बेसी दूध लगते खेते जमाय जमाय कहाँ केकरो देखै छियै आँय हमरा फोन लगबाबऽके हवे बदर खसुआके कहाँ कोइ अबै जाइ है रास्ता पर सुन से गे दैया गे लुखी कथी भेलौ गे मोन हाथ दुखी गे बौआ हमरा बेटा लग कनी फोन लगा देता तोरा नहीं होई लगवल जे गे नहि लगावल होइए तो मोबाइल छे तो बड़का लो ले ले लगाबू नहीं होई हो हम्म, मोबाइल बड़का है हमर बेटा कमा है विदेश छुटफुटिया मोबाइल लगे है लेकिन हमरा चलबा नहीं भैया लगा तो बउआ लो खोल ना हाँ हे ले लॉक खोल देलियो ले बजे लाग गेला हाँ हिलो खुश रह रे बेटा खुश रह की कहैया कोनो चीज ठीक नहीं छौ बात ई है कि हम तीन दिन चार दिन से भूखले छी हम गोर लगी चूड़े बौआ तोरा बहू के हम नहीं झेल सकबौ हाँ खाए पियला नहीं दैया हम जेहन से दिन मरऽ वाला छियो सुखा के राठा भऽ गेल छी हम तू अपने से समझा नहीं तो हम मर जेबो तू विदेश में छे आ विदेश में कमा के की करबे जे मतारी मरिए जैतौ हाँ अच्छा जे फुर्सत मिला के फोन करबै तो छिया लो

हँ हमरा बेटाके फोन आबऽ दही बाते से नहि तोरा कुहि देलकौ तऽ फेर कथी लो अरे तोरी के कते करगर माटि भऽ गेल छै आ, हमरा अभी उमर रहि गेलै काम करैके हमर पुतहु हमरा खाय लए दै है खाली उल्हन उपराग दै है बोलू काममे नहि सकै छ खाली खाही पर ध्यान है आब कह तऽ मरके बेरिया हम आज पाप के हम कुट्टी कर गेदैया गेदैया बाबूजी हिनका तऽ एक उखराहा भऽ गेलै एला आइए खेतमे अभी तऽ हाथे लगेलै अभी दुइए तीन छौ मारले छथिन खेतमे कथी करै छलखिन गा कथी कहै छै कनिया बूढ़ शरीर में ई काम हेतै जा सकै छी सएह करै छी आब की कहै छै हमरा से कह तऽ खाय काल में पछाड़ी हटै छथिन कहैत रहै छथिन हमरा बलू हवेलिए पर पुगा दा मचन्ने पर सुतले सुतले खाय छथिन आ काम के करतै हिनका सन सन बूढ़ आदमी बीघा के बीघा खेत पथार करै है आ सकै है काम में हिनका कैला ने शक्ति काबू भेटै है अब हमरा उमर रह गेलै काम करे के हाँ दम हुई पेट ने रह जा ओए दैया कथी भेलै कैला हला होइ हा हे चल तटा कैला कनिया बजे है यहाँ पर ये गाम वाली भौजी कनिया कहने छली काम करे के लागी तऽ कनी लेट भऽ गेलै ने ताहि के लागी कनिया एते बजे बुझली भौजी अरे कनिया दिमाग नाम के चीज नहीं छो एकता बूढ़ छै बूढ़ में काम नहीं करल होय छै आ क जे दै छै तो तू फिटोनी जमबै छो यार आय ए हमरा घर में बेसी मुखिया नहीं बनू कथी है हमर ससुर है का त जेना मन होते तेना काम करबे यहाँ बीच में कलाबे छी टब टब बाजा गय दया हम छी हटा कठा से हम तऽ अइया क्या खर ओइया धरबे नहि करै छी अइया एकरा से केना कोधारि पर बबै है अहाँ जे ओकर पछ लऽ के लड़ै छियै कथी कोनो बात है कथी गय दैया गय दैया धोछियो ही बाजर नहि गिर पड़ल यहाँ ने बात बाजर सा पहिले है तेल चाट कथी मुंह तकै छी लाबो ने हम जिबिया काटि ले कोदारि लगत फेर कथी ला अहूँ के कोदारि लऽ के छपै हँ, हँ। हँ हमरा खेत में आके हमरा ससुर के उल्टे चढ़बै बढ़बै छियै आ, मुख तमाशा चुप यहाँ के कर, घर में कन्या, चलत हमरा चुप घर कर। में नहीं चलते ए कन्या चुप न नीके बात तऽ समझाबै छल है चल चल चल यहने पुतोह के बासा कर रखने रहते हमरा पर कोदार उतारे है है चुपचाप से जाओ जाओ अत से जो अभी तक कथे अभी को अथी करब जाओ नहीं अभी भग जा कि यहाँ खेत में तऽ थूक फेकै छी हम भगा जा कि हम ए कन्या मर्दन में कहाँ के ए चुप न गांव समाज में बूढ़ पुरान डरे ना नहीं बजे पड़े ई के ओकर कथी धारने छियै हम हिनके चलते ओ आबि कऽ हमरा बेइज्जत केलकै या चुपचाप से सब आर ताम कऽ आ घरे अबथिन जाले यार नहि तमेते ताले घरे नहि आबि सकै छथिन हम जाइ छी अच्छा ठीक छे जा ए- के फोन करी है कामे टाइम में सबके फोन करे ई केने है हेलो आइए हम कोन एहन गलती केने छी जे अहाँ ओते हमरा पर गरमाइ छियै आगि भेल छियै कथी हम कऽ देली ग हम बड़ खराब छियै हम बढ़िया कह खाना नहीं बनावे छिए पूरा टोला में लोग हमर नाम चर्चा ले है जे बिजली बड़ बढ़िया खाना बनावे है भंसा भात का बड़ लुइर है एगो अहां के मतारी का गाड़ी में हमरा कोनो लुइर नहीं है कजे मुगा खा ले नहीं दे छै साइड दे छै अपने खा ले छै आ ओकरा भूखले हम छोड़ दे छिए कतबो अहाँ के मतारी हम करब ने त अहाँ के मतारी नाम जस ले वाला नहीं हब एक नंबर का घिनौनिया हब खा ले हब आ पूरा टोल छिटना फुरे हब जे हमरा पुतो खाइए नहीं दलकै खाना में नूने द दलकै मिर्चाइए द दलकै अहाँ रहिए त अहूँ के तो करके खा ले दै छलिए अहाँके नीक लगै छल कि नहि नीक लगै छल हँ तऽ से हे अहाँके नीक लगै छल हमरा नीक लगै छल लेकिन मायके कनि नहि नीक लगै छलै ओते बात हम नहि सुन छी राखू फोन ई बुढ़िया बिसुन बिलाइ हमरा जिया नहि देते नाकमे दम कऽ कऽ धऽ देने हबक जना कहि देलकै बेटा का ओकर बेटा सात समुंदर पार है आ टेंशन में जे कुछो कह लेते तो बुढ़िया कथी करते मन तो हमरा गरमा हबो ना है ये उ अहाँ के जे चलै छियै कनको लाज नै लगैया जते अहाँ के साउस समझै छी आ देवता समझै छी आ माता पिता समझै छी ओते हमरा अहाँ फायदा उठाबै छियै गे दैया गे तोरा कोन बिरनिया पसोहिया काटि लेलको भिलोर काटि लेलको जेना

चार कोई का बोला के लाबो आ वहे खाना हम चार कोई के बना के खिबै छिए यदि चार कोई कह दे तो बिजली खराब खाना बने न है तो अपन दुनु हाथ हम काट लेबै चार को के कथी बोला के लागो कथी हम चार को के बोला के लागो तोरा मन में कथी हो से पहले तू कह हैं हमरा मन में ई है आप से हम अहा के खाना बना के नहीं देब खाला भनसा भात कर के अहाँ के हम नहीं देब खाय ल आइ से अहाँ भिन्न रहू आ हमहूँ भिन्न रहै छी अपन अपन हाथ गोर झरका के अपने अपने कर के खाओ अच्छा इहे त तू चाहे छले गे धोचियही माने भीन क दी बुढ़िया के त नहीं कोनो बात हमरा हाथ में घून लागल है तोरा से टेस्टी टेस्टी गामा कौआ खाना बनेबै मुंह में से लेर चुतोगे अहाँ तऽ सब दिन से छेबे केलियै उनटा के नाक छुबा वाली तऽ जाउ ने टेस्टी आ स्वादिष्ट खाना सब आ छप्पन प्रकार के व्यंजन बना के खायब

कैस के केना जा तू हमरा तो डर होय अब कोई देख लेते बाबू माई तो कथी कहते हमरा जब बाबू माय से अहाँ कहते डर होई छल त हमरा घुरा के कलान लिए जाय देती अपन नहीं केना के अहाँ के जाय दू से कहू त एक तो अते मुश्किल से अहाँ से हम बियाह केलू आ वो जाय दू अहाँ के हम नहीं जाय देब

बे कता धरबे ई पाप बुझै छी कि भनसा करे है बुढ़िया त धुन के चूल्ही में मिर्चाई भिचिया दे छी गए ओए हे कह दे छी माय मन नहीं जरो हमरा हम अपन खाना नहीं बना भनसा भात नहीं करू अहाँ के डर से ए छी ओ माने हमरा से झसगर बनावे के कोशिश कर छी मिर्चाई सब डाई डाई के तो काहे नहीं बनेबै से कोनो भगवान हमरा हाथ गोर नहीं देने है लुइर नहीं देने है बड़ी करी छुमकै छियै हाँ छोक छोक तोरा से आ परवल के तरुआ गदैया गे तोरा से बड़ नीक हमर केना रहतै जम्मा जे एकरा त गमको नहीं आबै है कि तीत बनलकै कि मीठ बनलकै कहे की

आ टाइमो कते भऽ गेलै कहाँ अबै जलखै लऽ कऽ भुखले टा पेटमे चूहा कूदै हइ आब एतै तब एतै नहि हमर पुतहु अबै हइ आ नहि हमर पोती आबै अगर अयतै तऽ हम खा लेतियै फेन काम करितियै अगर चलि जइयो एखने तऽ फेन घरे जायब तऽ फेर बात सुनऽ पड़त पुतौहसँ ताहिके डरके मारे हम चाहै छी अइए जलखै खा ली आ तब हम घरे जायब बारह बजे जाइ छी बाबाके जलखै खिया देबै आ एन्हिए से एन्हिए चलि जेबै तब जेबै बकरी लागी पत्ता तोड़ै लए गै हँ कथी भेलै कतऽ जाइ छी एहिमे कथी हौ चल खई बाबा के जाय छी चल खई खियाबे चल खै लऽ के जाइ छी गै आइ गे घर में गार्जियन हम छियै कि तू छी हमरा से बगैर पूछले जाइ छी बाबा के जल खै लऽ के तो कथी बाबा अभी तक तकली भूखले रहतै भूखले रहतै या दुखले रहतै तोरा कोन जरूरी हो गे जल खै लऽ के नहीं जाय पड़तै चल घरे आरी तामी बाबा भूखले रहती तो जाय देना बेसी हम कहै छियौ नहीं जे कहै छियौ से बात बुझ चल घरे

ई के केना का काव हाँ बुझाय है ये मौगी घर में नहीं है धोछिया ही जब बनबै छलै तऽ गम गम करै छलै जाइ छी ओकरे में से लऽ कऽ आ खा लै छियै आ कहबै पूछते तऽ कहबै कुत्ता खा लेलकौ बिलाइ खा लेलकौ हूँ अभी न है Good job, good job, everyone. ये माय गे आ ये माय हमरा घर में हमरा बिना पूछल केना घुस गेलिए ये माय गे ई त हमर तरकारी है नै कनिया सोचलिए कि कनि टेस्ट कर ले छियै ने काले टेस्ट करबै हैं मुँहमे घाव भऽ गेल छल बज्जर गिर पड़ल छल अहाँके हाथ गोर भगवान नहि देने हेबा कि हाथमे लखबा धऽ लेने हेबा जे अपना बना के नहि खाइ छियै हमर खाना चोरा के चोरा के खाइ छियै वहां के लगा पड़े छ काहे लगा तरकारी पड़बै? नहीं खेलियो ग काहे खेबै अहाँ दूसरा वाला आदमी छियै ने जे हमर पोता हुआ कुआ भकुआ बनाबे है उसैन पुसैन के राख दे है आइ काल्हि ढोरिया साफ लेकर जीव निकले है बा

लेकिन टेस्टी बन बने नहीं ये माय गे माय की होते केकरा कहते जो जा ले लेते बोला के तनी त खा लेब नहीं हूं कथी भेल कैला एना घीच के ल जाइ छियै रोडे बाट में अहाँ के कहि देब कनिया अंगना चला ना चलू के दैया चलू देखै छी आज देखियो ये भौजी कथी देखी हुआ तो उ खाई काकी कते बढ़िया उहे खाइ छलै तऽ बोलेली देखे लागी हाँ कनिया यहे देखा लागी तोरा सबके हम बोले लियो तुहे कह कनिया जब ई हमरा से भीन भ गेल है भीन भकरा भ गेल है ती कोन लाजा हमर भंसा बनाइल खा लेल के चोरा के भीन भ गेल है हमरा यार के टोला पड़ोसा में केकरो था नहीं जब बुढ़िया भीन भ गेल है हाँ कनिया भिन्न भ गेले ई बात तो हमर घर के है ना ते लागे हम तोरा सबके नहीं कहलिए तोरा मोहल्ला के हम नहीं कहलिए ई बुढ़िया हमरा घर वाला के फोन कर के विदेश में कह देलके जे बोलू तोहर घर वाली अकुआ भकुआ खाना बनावे हो एको रोटी खाना में टेस्ट नहीं रहे स्वाद नहीं रहे हो तै कारण से बुढ़िया भिन्न भेला हमरो कह देलके हाँ तो कौन गलती हम कहलिए कौन गलती नहीं कलिए ए? साला हमर खाना चोरा के खेलिए हैं हमर क्या धैल अहाँ खेबे कैला अहाँ तऽ अपने कहै छलियै हम अपने हाथ गोर झरका के खाएब आ स्वादिष्ट खाना बना के खाएब अखन देह में गुलाठी लग गेल हवा ये गाम वाली काकी जे कैले से अहाँ तऽ गलते कैले अहाँ के कथी बुझाया कि घर के काम बहुते आसान है भनसा भात करब ने हाँ, हाँ, हाँ, तू सही बात कहै छह कनिया हम आब बात के बुझि गेलियै कथी बुझले अहाँ तऽ छिते छी एक नंबर के बिसुन बिलाई रहै छी भीन आ खाइ छी पुतौ के केलहा उ सही बात आ गलत बात नहीं होए बुझले तो अपन कनिया से पहले माफी मांग तब बुझे बुझले हाँ हाँ हाँ हे कनिया हमरा से बहुते बड़का गलती भ गेलै हमरा माफ कर दा हे माय हाथ जोड़े के कोनो जरूरी नहीं है माफी मांगे के कोनो जरूरी नहीं है अहाँ हठो घड़ी रहै छलियै हमर खानाके दुसिते कोनो भी काम करै छलियै तऽ कहै छलियै काम ढङ्गसँ नहि होइ करल खाना नहि बनायल हो ढङ्गसँ हर समय तऽ अहाँ दुसै छलियै इएह आइ खोलऽके लागि हम अहाँके भिन केली यऽ अपनासँ गोर हाथ झरका कऽ खेबै तब अहाँके बुझाइत महसूस होत जे भनसा भातमे कते भीड़ हइ माल जालके सम्हारऽमे कते भीड़ हइ घास भूसा लाबऽमे कते भीड़ हइ घरके काम धन्धामे कते भीड़ हइ से तऽ एके दिन हम खाना पकैली यऽ तऽ बुझि गेली के घरो के कते काम धंधा छै आ झूठे के हम सब तोरा पर बजै छलियो क- कत क- क- के भाभी हाथ के एक दिना माउस खेली कते बढ़िया लागल खाय में गे काकी तू एहन छै ने ती भाभी के बुराई करी छी ओना टोला में तो नाम चली भाभी के बुझलिए बुढ़िया छै ने तो बुढ़िया जी कर बेसी अथी नहीं कर हाँ रे बौआ रे बुझ गेले यहाँ के खुल गेल आ सब गोरा के कहै छै "ए कनिया तू सब अपना घर में साउस के मानिहा आ हमहू बुढ़िया सबके सिखा देबै कि पुतहवा यार के बड काम रहै है तो चलू ना तो दै छी काट के खा लेब हाँ कनिया होते कनिया जा होते जाओ जाइ चलू छी चलू हमसब लू भाभी तऽ जाइ छियै होते बौआ हे कनिया बड नीक छलै आइ तरकारी बनल लेकिन मानऽ पड़तै तोरा ए, हाथ माय हे हमही गोर लग के माफी मांगे छी हम अहाँ के ऊपर कते झजक झजक के बात कहलिय नहीं कोनो बात कनिया आ एकटा बात हे बौआ के हम फोन क के कह दे छियै कि झूठे फूसे के तोरा फोन कर देने रहियौ हे कनिया तोरा बड़ बात के निकल को नहीं कहल के नहीं गाय से बीछ लेल के क हम फोन कर दे छियै आबो ना कनी कनिया कनिया और हम खेबा थरिया धोइ दै छी माय अहाँ जान बतिया लेब कहि देब आ ठीक छै हम मोबाइल लऽ कऽ बतियाइ छी जाउ ओतऽ मोबाइल ओहि घरमे